Tik tok, tik tok. Sa minn eta żejra niġu mal-ma naqraw il-ħin u nqassmu ħajjitna skont it-tektika tal-arloġġ. Tkellimna ma' Dorianne Catania, edukatriċi li ħolqot riżorsa bil-Malti proprju sabiex tgħin lill-qarrejja ż-żgħar jaqraw il-ħin.
Dan huwa l-ewwel ktieb tiegħi u biex wasalt biex ktibtu kien hemm proċess naqra twil. Ironikament, l-ewwel ħames sentenzi ktibthom mal-ewwel. Inkwantu kont waqt lecture u konna qegħdin nagħmlu l-lezzjoni tal-kitba U l-għalliema tellgħet PowerPoint u qalet iktbu f'ħames minuti li jġikom f'moħħkom rigward it-titlu kien Jien Arloġġ. Jiena f'ħames minuti ktibt ħames sentenzi. Ġejna biex naqrawhom u qaltli għandek kitba vera sabiħa. Waqaft hekk għatilha grazzi u qaltli imissek tkompli telaborha. U waqfet hemm. Għaddew ix-xhur U reġa' ġieni l-karta f'idi u ftakart x'kienet qaltli u tipu għadt imislina minn xi ħaġa. U bqajt naħseb fuqha u bdejt nikteb. Wara li ktibt dak kollu li kelli f'moħħi, bdejt nuriha lill-familjari tiegħi biex nara x'jaħsbu fuqha. Urejtha lir-raġel u xi ħbieb u tawni l-ideat tagħhom. U bqajt nirranġa fuq li kien hemm. Ehm, wara, wara fl-aħħar bdejt niċċekkja l-iżbalji tal-kitba u ġejt l-Aġenzija tal-Litteriżmu u tajt il-kitba tiegħi. Meta nkun ma niflaħx, imur għand it-tabib. Dan mhux tabib kif qed taħseb inti. Lili, daqqa jirranġa li roti li għandi fija Drabi oħra l-kuruna tal-ħabel jekk ma taħdimx sew u meta jkun hemm bżonn jibdilli l-batterija. It-tabib tiegħi jissejjaħ arluġġar. Kif għedt, huwa rigward ta' arloġġ. Però dan l-arloġġ, din il-kitba hija differenti inkwantu ta' mhux xi ħadd qed jgħidha, imma huwa qed jiddiskrivi lilu nnifsu. U jiddeskrivi lilu nnifsu b'tali mod u manjiera li inti qed tiskopri x'inhu intu taqra l-paġni. Jiġifieri l-ewwel tisma' l-ħoss u mbagħad jiddeskrivi l kif kif jidher waqt li hu qed jgħidlek dawn l-affarijiet kollha fl-aħħar tkun taf Min hu dan l-oġġett li huwa animat? Meta ktibt dan il-ktieb, l-ewwel ħaġa li kelli f'moħħi, l-isfida l-kbira għalija kienet li dan irid jintgħoġob, li xi ħadd ħa jaqbdu f'idejh u jgħid iva, Irrid naqrah dan il-ktieb, jiena jogħġobni u jinteressani. Għax jekk ma toħloqx l-interess fit-tfal biex jaqraw, tkun għalija ma ktibtx xi ħaġa tajba. Allura kienet sfida mhux ħażin inkwantu ta' bdejt nagħti lil xi tfal li kont naf biex nara jekk ikunu xiridu jaqrawh. u nara x'riżultat kien hemm minn din meta bdew jaqraw. Meta ġejt biex niltaqa' mal-illustratur, l-ewwel ħaġa ma għamilna qgħadna bilqiegħda u bdejna niddiskutu jiena x'kelli f'moħħi biex jiena nwassal dak li kien hemm fil-kitba anke fit-tpinġija. Ovvjament sta għalih li ħoloq l-illustrazzjonijiet, però. Jiena xtaqt li, peress li dan l-arloġġ qed jitkellem, li anke l-illustrazzjonijiet jitkellmu weħidhom ħalli meta xi ħadd ikun qiegħed, it-tfal ikunu qegħdin jaqraw, ikunu qegħdin jifhmu b'dak li qegħdin jaqraw. Aħna razza kbira li nagħmlu l-istess xogħol. Mid-dehra tagħna, aħna kemxejn differenti minn xulxin. Issibna f'kull forma u għamla u magħmulin minn materjali differenti.